Manuela kienet mara mill-isbaħ ta' 33 sena. Twieldet u għexet għomorha kollu f'Kerrejja l-Belt Valletta. Iżżewġet Zehra u welldet tliet ulied, Marta, Daniel u Anna. Imma meta bintha l-kbira kienet għadha kif għalqet ngħax-il sena, żewġha kellu aċċident fatali fuq il-post tax-xogħol u sfat armla. Sid il-kera ma ġabiliex ħniena u wara li qabżet żewġ pagamenti, keċċiha 'l barra bit-tfal b'kollox. Ommha, Duminka, hija mara skruppluża u reliġjuża, konservattiva ħafna u ma tħalliha lixxa lil ħadd fejn jidħol it-twemmin tagħha. Tliet snin wara l-mewt ta' żewġha, Manuela bdiet toħroġ ftit ftit minn qoxritha bis-saħħa tal-ħbieb tagħha, Lorna u Agnes. Bdew imorru jippassiġġaw għar-riddut u hemmhekk iltaqgħet ma' Pedro. Ħanuħu biċċa fi golla ma. U issa stenna sakemm naslu d-dar. U ejja ħruġ nagħmel quddiesa. Iva ħu biċċa fi golla, ejja. Kemm int sabiħa ma.

X'inti sabiħa llejla, għażiża tiegħi. U int mhux b'inqasha ngħidlek x'int eleganti llejla.

Tinsinix. Toqgħodx titħasseb fuqi.

It-tfal waslu mill-iskola bħalissa. Imma x'se nagħmel? Kif se nagħtihom l-aħbar? Lil min se ngħidha l-ewwel? Jew inħallihom jintebħu weħidhom u nwieġeb wara. Il-kundanna tiegħi. Waslet qabel ma xtaqt. X'inqala' Manwela. Imxi ġewwa sabiħa tiegħi u ma nkunux għal għajn in-nies. M'hawnk tibqa' ħelwa miegħi hekk la ssir taf. Min jaf x'ġej għalija la ngħidilha. Tista' tgħidli x'qed iħassbek dalgħodu? It-tfal ma ġralhom xejn żgur, għadni kif rajthom niżlin kollhom ferħana. Mela li ġara, lilek ġara? Ma nistax nimmaġina xi ġralek. Ma. Li se ngħidlek. Naħseb se tispiċċa tisħetni jew tumbrani. Ġieħ war minn hekk, naħseb qas tkun trid tarani aktar b'għajnejk. Nisħtek? Għaliex? Fitta xejn li xed jiġri, Marija tal-ħniena. Ma. Ftit tal-ġimgħat ilu. bdejt noħroġ ma' wieħed. U sirna ħbib ħafna, anzi, sirna nħobbu l-xurxin ukoll. Fuq dan l-inkwit kollu li għandek, Marja Santa, minu? Nafu jien. Minn hawn? Minn ta' min hu? Ma tafux ma, ma jistax ikun tkun tafu. Taf li ma nistax naqbad art, għaliex qed tgħidli dan kollu, binti? Se tgħidli min hu jew se noqogħdu nilagħbu bil-bdallu? Pedro jismu. Pedro. Ta' x'isem hu? Qas naf il-ħadd jismu Pedro jien. Minn fejn hu? Mill-Brażil. Brażiljan ismu. Brażiljan. Eh, s-swed iġifiri. U xamillek dan Pedro biex qed tibki dal-biki kollu? Irġdila ma. Sejku li darbija minnu. Inti tqila. Se jkollha tarbija barra żwieġ. Alla tal-ħnien għajnenna lejk binti. Aħbilli ma, aħbilli. Jiex iżinni naħbillek binti, jien m'għandix naħbillek hux, idnu mhux li li għamiltu lejlu trid titlob għall-maħfra u biss għandu ċ-ċavetta tal-maħfra tagħna. Naf ma, naf, naf. Qabel għaffiex ta' min se kont taf, mhux issa! Issa ma tistax terġa' l-arloġġ lura. Le, qatt ma stennejt xi ħaġa bħal din minn għandek jien. Mama, jekk taħfilli inti, u żgur jaħfilli. Se tipprova titfa' r-responsabbiltà tiegħek fuqi, hux! Robek tiegħek, inti trid terfa' ħadd aktar. U le, Għażra mhux hekk rid ngħid jiena, inti taf x'rid tinfisser. Ma nafx. Ma nafx. Mok, ma. Mok. Aħjar titlaq lem. Isma minni. Mok, titlaq.

Gino Lombardi jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji għall-għajnuna tagħhom fit-tnedija tar-rumanz Odessa. Busy Bee. The Look. Imagine Arts. Villa Mdina. U Dark Productions School of Drama.